Мин яратмыйм минем белән спор итүне һәм нәрсәдер, нәрсәдер доказывай итүләрен миңа. Синеңчә булсын бөтенесе дә. Мими мишни диләр шулай сәхнәгә менәләр дә. Мишни инде. Битеңнән генә этеп карыйм әле дип. Мин Өч ел элек 143 кило идем. Ә хәзер күпме? 112.
Хәзер бит инде.
30 яшьлек Вадимга мин әйтерим, Вадим, яшәр өчен генә аша, ашау өчен яшәмә диеп. Ай, ди кызы бер. Мин андый кеше янында Нәрсә тора күрсәтә дип торам әйтәм, җырлап җибәрәм. Сөйләшкәннәр саен

Кызлар, бүгенге кунагыбыз килдер алдыннан уйлап утырам әле, безнең уңышка алып килгән уңышсызлыклар үзебезнең бармы соң шундый? Менә ки ул вакытында, чөнки хатын-кызның шундый опция бар, яме без онытабыз аны. Онытам. Мин белмә хәр искә төшерә алмыйм. Уңышсызлыклар, начар ситуацияләр, без аларны онытабыз. Гәрчә уңышка безне хәр вакытта ниндидер уңышсызлыклар алып килсә дә, менә без гомумән уңышлы кешене әйтәләр бит, ул бер уңышсызлыктан икенче уңышсызлыкка энтузиазмны югалтмыйча хәрәкәт итә дип. Хәзер шундый сорау бирдең дә, уйланып киттем, үземдә генә нәрсә бар исең ары. Каршы каршы төшүчеләр күбәя инде, яратмаучылар бар ие. Просто кешенең теге җененә ярамыйсың, и шуның белән менә каршы төшәләр ие, юлга аркылы таяк тагалар, тәгәрмәчкә дип әйтәләр бит инде, шундый кешеләр бик күп булды инде, ә болай э, алай юк дип әйтмәс имени, нидер авыр белмим, онытылып та бара һәм мин җайлы кабул итәм ситуацияләрне. Җиңелрәк. Отпускаем уж номинально. Барып чыкмаса, менә син мәсәлән планлаштырасың, э, өметләреңне баглыйсың нәрсәгәдер, ул барып чыкмый мәсәлән андый. Юк, мин малай итеп йөргән юк. Минем андый теге цельләр куеп тагын алга таба иткәнем юк. Булса була, булмаса булма, бу- булмый. Укырга кергәндә дә менә мәсәлән, әгәр дә и- эм, институт ку- культурага дип иттем мин, э, бардым. Керә алсам керәм, керә алмасам әйтәм поварга кереп менә әнә берәк колледжга дип. Бүтәгә кердем инде. Иң беренче, иң күп балалар белән мин җыеп. Әле мин просто так кергәнме, калганнар акча түләгән булганнар икән, то берсенә, то берсенә. Уңыш инде алайса, уңышсызлык түгел бу. Нинди поварны югалттык без, Зөлфия? Юк, инде бик матур артистка. Венера, минем нәрсә, мин истә, истә калмый бит минем уңышсызлык нәрсә. Ну, мине беренче мәхәббәтем ташлады. И минем өчен ул шундый зур кайгы иде. Кайгы дип инде бик каты борчылдым мин, мин әйтәм, ни өчен шулай мине, ничек мин, нәрсә, ничек. Аннары бөтенесе тоташты. Ничектер матур, матур э, нигә. Мин әйтәм, менә ни өчен кирәк булган икән. Үзеңнең Для гомерлек опыта.
матур, әйбәт кешеңне табыр өчен. Уку Мин аның белән буенча- бәхет, бәхетле була алмас идем беркайчан да ул кеше белән. Син хәзер моны Мин аңлыйсың. аны аңлыйм хәзер, иә. Мин аның белән

может икеге дә түгелдер может күбрәктер дә опыт җыябыга әле уңышсызлыклар ул бит инде безнең тормышның гомумән проектны башлаган вакытта да башта ниндидер курку бар иде теге барып чыгырмы барып чыкмасмы мин хәзер генә өйрәнәм барып чыкмаса мине хәтта ирем өйрәтә шуңа син беләчәксең Э, димәк э, былай бармый димәк былай кызык түгел э, нурбәк ялгышмасам әйткән иде бер юл белән барасың да аның буенча барырга кирәк тупикка кадәр тупик булса борыласың да аңлыйсың димәк бу юлга безгә барырга кирәк түгел дип борыласың да икенче юлга китәсең дөрес менә ничек шушы энтузиазмны югалтмаска кирәк ничек шушы уңышка ирешкәнче гафу ит бүлдердем сүзеңне имә Уйламаска кирәк, буламы тупик алда, булмыймы? Лишний раз, әйе. Менә процесска бирелергә кирәк дип уйлыйм мин. Уйламаска, ни өчен эшлим мин? Менә шушы нәтиҗә өчен эшлим мин. Алайса ул бәхетле юл түгел. Барыбер тормыш ул, әйтәләр бит ул, барыбер теге не цель, а процесс.
Самурайның

Кешеләр әзер булмаган, теге моңа әзер булып килмәсәләр дә, безнең шушы атмосфераны аңлап, ничектер ачылалар име кебек миңа, ничек белмим, сез тоемыйсызмы, юкмы? Ә бит дөнья безгә башка әйбер э, тәкъдим итә кебек. Бөтен кеше тагы да яхшырак булырга тырыша. Үзе түгел, менә яхшырак копиясе булырга тырыша кебек. Бүгенге героебыз Миңа калса, ул бер дә Өч хатын кыз арасында ачылып бетәр. Трендларга бирешми миңа калса, ул бөтенләй дә.
Гап-гади, гади кеше. Гади.
Гади генә.
Гади микән? Ә безгә ошый тоелган кеше ул гади дә түгелдер. Кара, ул гади.
Беләбез, хәзер беләбез.
Аңлагызча, сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз.

венера аитова бер беребезне мактамасак кем мактап утыз кырык илле без башлыйбыз утыз кырык илле авторына годовикова казанның авиатөзелеш районында урнашкан балалары булган гаиләләр өчен үрнәк йорт

Бөтенләй йоклап булса ярый инде Ходаем. Хуш килдең, Вадим. Ничек хәлләр? Рәхмәт. Чакырган җиргә барырга тырышам инде мин вакыт булганда. Ничек сиңа мондай хатын-кызлар янына шул кадәр теге оясына кил- килергә куркыныч булмадымы? Озак уйладыңмы? Мин уйлап торырга яратып торган кеше түгел. Или бар, или- Уйламыйча. Или бар, или юк. Рәхмәт, Вадим. Әйе Минем дигән теге сүзең бер- өчен. Бер э, генә т- мә- интервью бирәсең бит инде журналистикада бер Әйе. генә Э, Шуны уйлап алдым үзем дә, кем әйтә монда болар монда өчәү бит мин. Күп бит болар. Ну, монда безнең подкаст форматында без үзебезнең э, тәҗрибә белән дә бүлешәбез. Бу монда утырып сиңа монда с- сораулар гына яудыралар түгел. Без үзара шундый ихлас, теләктәшлек мәйданы дип кабул итерсең. Вадим, син бит социаль челтәрләрдә мин Элек хәтерлим, син Вадим офигенный идең. Вадим офигенный идең бит син. Син ничек ничек ул чыннан да дөрес бит. Ничек килеп чыкты бу? Э, мин башта бөтен кеше дә бит ни язылган официал дип язып куйган.
Мин керәшен бит инде, биттән соң башың эшләми дияр миңа. Минем турында сүз бара, бүтән керәшен турында түгел. Юк, нишләп, Вадим?
Әйтеп куймам әле Вадим. шуны.
Булганлый, булганлый төрле ситуация. Официал да официал.
Бер шулай уйлап утырам да, карап утырам да, мәйтем. Мин не официал? Э, мәйтем әйдә, офигенный булсын әле. Гүр әле үзе уйлаган. Мин әле кеш кемдер куштым, әйтәм шундый кушамат. Вадим, Юк. ә еш ишетәсең үзең турында офигенный дигән сүз. Ну, син чыннан да офигенный сүз дә әйтеп булмый. Татарча сүз дә барманың кызлар. Ну, Офигенный.
Искитмешинский.
Искитмәле ул вообще не ну, Шак- бөтен кешегә дә ярап бетеп булмый бит инде барыбер дә теге. Ну, шулай да. Былай теге ярап мибез, мибез дип әйтүче кеше юк инде. Кем белгән инде. Синең шундый мими Ансын әйтмәсләр инде ул. Күрәле. Мими мишни диләр шулай сәхнәгә менә дәрдә. Мишни инде. Битеңдән генә тып карыйм әле дип шулай. Вадим, күрәле, менә ни өчен син белән нинди генә сүз сөйләсәң дә, гел елмаеп сине тыңлыйсың, нишләптер көләсе килә, нишләп олай улай? Нинди энергия синең эчеңдә, нәрсә йөртәсең син, әйт әле, пожалуйста. Ул бит инде үзеннән шулай килеп чыга.
Менә карагыз, менә гел елмаясы килә.
Мин бит аны Шулай булсын әле дип эшләмим инде. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм аны. Кызлар, минемчә, ул барысы да гаиләдән башлана. Чөнки гаиләдә ни күрсәң, димәк, өйдә дә шундый еш елмайганнар, көлгәннәр, Позитив, да, шундый шундый э, булган. мөхиттә үскән кеше генә шушындый нурлы булырга мөмкин. Әйе, Вадим. әлбәттә. Да, шундый. Вадим, без бүген э, шундый темага сөйләшәбез. Менә бәхеткә урап килгән юллар, менә уңай э, уңышка алып килгән уңышсызлыклар хакында да кызлар белән без менә тапшыру алдында сөйләшеп алдык. Синең дә булдымы шундый ситуацияләр? Мин гомумән уйлый идем әле сине шулай итеге. Син шундый җиңел кеше, гади кеше, менә ничектер тавышың бар, үзеннән үзе шулай килеп чыккансың дип уйлый идем. Ә син бит 5 яшьтән алып, әкрен генә ныклы адымнар белән сәхнәгә менгәнсең икән.
Минем ул сәхнәгә килү бик тә җайлы булды дип әйтә алмыйм мин. Катлаулы булды ул җилләр. Менә шуларның барысын да. Урау юллар булды сиңа. Мин аның турында 100 мәртәбә сөйләгән булды инде ул. Кызык та түгелдер инде ул. Ә нинди уңышсызлыклар?
Әйдә уңышсызлыкларыңны әйт әле. Менә нинди уңышсызлыклар алып килде сине? Ура, уратты бераз менә шушы юлдан. Мәктәпне тәмамлагач, мине әти алып китте Казанга. Җырчы буласы килә, башта конкурсларда катнашып җырлый идек бит инде мәктәптә. Кызык бит инде. Әйе. Башта анда район сәхнәсендә җырлыйсы килә, аннары шулай укырга керү теләге бар иде инде минем кечкенәдән, теге телевизордан артистларны карап, э, шулыңрак шикелле буласы килеп, теләге зур иде. Э, Алып киттеләр мине Казанга, мине тыңлаттылар э, бер опера җырчысына, мин аның исемен хәтерләмим кем икән. Бу укытучы, бу җырчы инде миңа әйтте, музыка училищесына укырга керергә кирәк дип. Минем шул вакытта инде күңелгә аңлаттылар инде. Төп базаны, төп белемне музыка буенча син аласың килсә, только музыка Казан музыка училищесына укырга кирәк. Анда синең белән менә шулай иттереп өйрәнеп утыралар, һәрбер нотаны, һәрбер сольфеджиоларны, бөтен фортепиано, бөтенесен. Үзенең математикасы, үзенең геометриясе өчен музыка. Э, шулай дип аңлатты инде бу. Әйтәм, ярар дип, и, ну, эшкә барыбер бер нәрсә дип әйтим инде, пушаман керде дип әйтимме инде. Э, Ничек училище? Училище дигән сүз мине бик каты э, Без кергәндә куркытты. шулай дип, бөтен кеше югары уку Әйе. йортын эзли. Безнең авылда да, безнең авылда бөтен классташлар, яшьтәшләр э, институтларга, университетларга укыр, һәм монда училище. Мгм. Мен миңа иң беренче шул колакка кереп калды, мен әйтәм, мин кайткач, миннән берәрсе сораса, кая укырга кердең дисәм, әйтәм, училище. Училище. Оят.
Оят шикелле тоелды ул миңа. Шикел Әйе. тыелды сиңа гына ул Әйе, вакытта. әйе, Хәзер әйе. инде аңлыйсыңдыр аны. Хәзер, хәзер, хәзерге башым булсамы? Әйе. Менә мин инде ярар, мине күндерделәр, училищега алып керделәр инде. Мине шул хәтле каршы алдылар анда укытучылар, мин экзаменга алып килдем инде без анда бик күп кеше укырга керергә документлар тапшырган идек һәм мин һаман да хәтердә мине экзаменга кереп киттем мин мин инде анда бер халык җырчылары кирәк бер элеккеге композитор әсәрен башкарырга кирәк инде Мине шул хәтле берсе елмаеп торып җибәрдем кереп, имя кала хәтердә. Берсе торды да, какой красивый мальчик, ди. Һаман да приятно дигән.
Как он улыбается, ди инде берсе әйтә инде. Бу ка- Үзем калтыр-калтыр киләме? Җырладым да инде.

Шушы арадагы сөйли башладым үземнең диктофоныма шушы хәлләрне, кечкенәдән балачактан булган. Бәлки мәйтәм бераз аңа китап итеп теге чыгарга булыр дип инде. Э, Жыл ахырында, ну, мин дөресен генә әйткәндә, нишләп укым- укымадыңмы соң син? Миңа экзамен куймадылар вокалдан. Ә вокал бит инде ул специальность. Әй. Аны Әйе. экзамен куймасалар, сен дә укып йөрүнең мәгънәсе Әйе, да. юк дигән сүз инде. Сез иҗат кешеләре, Әйе. аңлыйсыз. Әйе. Әйе. Э, Мин үземне ничектер үземнең яшьтәшләрдән беразрак өстенрәк итеп күрдем микән дип уйлыйм инде. Мин хәзер бу мөмкин дип башка. Мин аны башта алай дип уйламаганмындыр инде. Менә шул училище дигән сүз булды микән, үземнең дә гаебем бардыр. Миңа экзамен куймадылар. Үсеш юк егеттә диделәр дә, яңадан беренче курска кире калдырдылар. Бәттер.
Шуннан Мин, миннән бөтенесе көлә бит инде. Монда инде теге авылдашлар алдында да миңа би- оят инде ул вакытта да. Гомер хәзер буе дә. җырлап йөргән кеше Әйе, конкурсларда миңа шуңа күрә беренче бу- үсеш юк диделәр, әйтәм бит, беренче курс. Одногруппниклар дагы бит инде хә- көләләр. Икенче елны киләм, шул ук дәрес, шул ук әйбер, шул ук бөтен теге Былтыргы мебель, А. былтыргы А инде, и Әйе. шул колакта бөтен Шул ук менә бер әйбер инде. Одногруппниклар гына икенче.
Әйе. Яшьрәк. Ярар, тагын шулай йөри торгач, тагын бер жыл узып китте. Миннән анда вокал укытучысы да отказываться иткән иде инде. Э, аннары икенче укытучыга бирделәр инде. Күз алдыма да китерә алмыйм. Нишләдең соң син шул хәтле? Үзе җырлый белмәде Мин- что ли, Мин- булган тавыш белән? Җырлый белү дә түгел, анда бит әле җ- дөрес итеп җырлый да җырларга кирәк. Юк, итальянча арияләр Әйе, өйрәнә бу алмадыңмы син? Авызыңны дөрес иттереп ач, сулышыңны болай иттереп алмый. Оба! Мин бит аны уйладым, киләм дә, э, Ау. кулга микрофон тотам да, Их, сәхнәгә чыгам да, халык алдында җырларга өйрәтәләр безне дип килгән кеше мин авылдан. А монда Ә монда Дымына- хо-хо-хо-хо.
доминант септаккордлар, Вадим, имеш, кая имеш, кире беләктең син Тоника, мине? доминант. Анда сың, Анда бит бер бүлмәдән гитарада уйныйлар, берсендә баян тавышы, берсендә опера кычкыралар, берсендә скрипка, анда үлеш. Кая килеп эләктең син дип, менә шундый вакыт ди булды мин. Икенче елны әйтеп кәемчә тагын бер ел узып китте. Бу юлы э, отчисляем.
Нәрсә булган соң анда шул Сольфеджиларын бирә алмыйм. Вокалдан экзамен куймыйлар миңа. Минем сольфеджилар бирелгән, узган елдан калганны күчереп кенә куялар бит. Миңа вокалдан экзамен куймыйлар. Юк, син әсәрнең сүзләрен ятлый алмыйсың, что ли? Шыгыр җырладым, мин ну, экзамен бирдем.
Ә нинди, нинди җыр иде?
Э, мәсәлән.
Җойсыз да түгел инде ул җырлар. Ул Нинди мәсәлән?
Миңа анда әле мин хәтерлим, дәрескә килмәде ул шул шул дәресләргә дип концертмейстер уйнамады даже. Мин акапельный җырладым әле. Син дәресләргә йөрмәгәнсең. Ну, әйтәм бит, булды дип, андый хәбил дә Әзерләнмәгән, әзерләнмәгән.
Дәресләргә дә йөрмәдем дип әйтә алмыйм мин. Менә Әзерләнүең шуның хәтле булдымы инде? Концертмейстер белән күрешмәгәч булган инде анда хәлләр. Да. Тегесе үчле кеше булган инде. Короче, мине шулай иттереп кайтарып җибәрделәр. Авылга. Училищеда узалган. Әле бер укытучы әйтте, кызганыч каршы исән түгел инде, борылып ятсын. Әтиең белән кайтып урманга утын кис. Синнән җырчы чыкмый.

Хәзер кайтып киттек инде авылга. Авылга кайтып киттек, әти белән кайтып барабыз. Мин моны концертта да сөйләдем, ул өченче ел. Менә без ансы концертта да Сез бу машинаны ишетмәгәнсездер, шуңа күрә Казанны чыгып барабызга, әти әйтә менә монда компрессорны чыгып барабыз. Сул якта ветеринар институт бар, ди. Әйдә бер елга кереп чык шунда, ди, по пути. По пути, ди, авылга кайтышлы. Бу бит инде морально теге бик авыр әйбер бит. Әйе. Нары ди, берәр ел кырсында, ди. Оршада, ди, Оршада ни бар, ди, пит, пит, пит, пит, колледж. Шунда кереп чык. Көләсең, сикры көләсең.
Ул хәзер генә көләсең килгәндә. Ну, ул бит трагедия инде. Анда ел исте, анда дәшергә дә ярамый. Суларга куркып Суларга куркып кайтам.
Ә чыккач та бер сүз әйтмәде. Юк, инде нинди дәшү монда. Бу да бит дәшү.
Җитди кеше, иә. Хәзер Орчаны ярар, ди, Орчада берәр ел укып карарсың, ди, укып алмасаң, әнә күрше. Янил дигән авылда трактор училищесы бар, шунда төшеп укырсың, хоть права булыр тракторга дип, техниканы өйрәнерсең дип. Дөрес әйткән ич. Мине шулай Мораль Шулай дип кайтып, менә ул 2005 елда булды инде, ме? Әле ул мин хаман менә 20 ел элек, ул минем колак төбендә менә монда. Шулай торып кайтып җиткәннәрне хәтерлим мин, но аннан соң уже теге, ну мораль бик каты эләкте инде. Оят, шуңа күрә мин Э, хәзер өметләрне акламаган кебек инде. Бетте бит инде, все, малай кайтты, бетте. Ни? Булдыксыз. Әй, булдыксыз кеше миннән дә бер мин дөньяның бер беткән мискин беләйме? Бәндәсенә әйләнеп калган кеше, все, бетте минем өчен тормыш та. Ничә яшь сиңа анда 20? 19 ел, 17 дә килгән 19 яшь. 19 яшь.
Хәзер
Жюри мин шулай, ну, минем әти э, үзенең техникалары инде, ул мин тырыш кеше, ул күрше авылда теге Хәрби техника үзенең аны капалка, сажалка, бәрәңгесенә печәненә. Шунда бер өлкәнрәк яшьтәге апага бәрәңгеләр утыртып, бакчаларын сукалап шулай. И шушыны сөйләгән. Шушы хәлне инде. Әйе. Ә аның кызы Галия апа, Галия Харисовна Казанда ресторан директоры. Беләм мин Галия Харисовна. Әйе.
Золотая подкова. Әйе, ул хәзер инде бүтән. Ул вакытта инде шунда. Әйе. Хәзер кызым менә Барисның малае белән шундый-шундый хәл булган, зинхар бу баланы кеше итәргә кирәк, бу урамда йөрергә тиеш түгел диеп, мине тагын Ресторанга. алып киттеләр ха Казанга. Галия Харисовнага килеп кердек тә, Галия Харисовна каршы алды инде. Ие. Э, Ни, хәзер бит инде Кая да булса ул вакытта әти дә төшенкелеккә бирә алмаган бит инде, әти-әни дә белә. Маман булмады моннан димәгән бит инде ул. Димәгән. Мин аны хәзер уйлыйм шулай. Авыр сүз дә әйтмәгән димәк, истә калыр иде авыр сүз әйткән булса. Ансысын инде ул сүзләрне эфирга әйтеп тормабыз. Караштан куркырлык инде монда, караштан дигән.
Менә Галия апа алып бар кабарды мине Венера хатынлыга. Ганиевага Венера хатыным мине тыңнады да, ничек бу бала урамда йөрергә тиеш дип, экзаменга өч көн калган иде. Мин тиз генә документларны тапшырдым да, менә мин шулай иттереп җаңадан өченче ел беренче курска, Институтка. Институт, институтка югары укырга белемгә. кердем. Шу- Әйе. Сразу шунда керәсе калган име? Әйе. Институтка. Дөрес кулга эләгү бит инде бу чынлыкта, Менә. Вадим. Миңа нәрсә, шулай кирәк булгандыр дип уйлыйм инде. Аннары Теге җегет кешенең гомере армиягә ике ел армиядә дә уза дигән сүзләр дә кергән шикелле инде башка. Ә, Тегеләре Э, Ну, шулай менә мин бүгенге көндә э, институт күп мәдәният һәм сәнгать университеты дип аталадыр инде ул без укыганда биш ел буена э, укып чыктым инде мин Әле теге ни искә төште менә теге тыңлауларга килдем дидем бит әле бер опера Әйе. җырчысына. Шул әйткәне, башта ди 4 ел ди училищеда укыйсың ди. Аннары 5 ел консерваториягә кереп укыйсың ди. Әйтәм, бу 9 ел була түгел бу соң дип уйлап куйган идем. Мин риза. 7 җылда бетте. Аллага шөкер.
7 җылда бетте.

Венера хатовны икенче курста укып карыйсы килә диде. Юхамам шул материал бит ул. Өч ел буе беренче курс. А, Бөтен җирдә дә бер үк. Ә, Әйе. менә Венера хатынының гомумән ишеткәне бар, сине мактаган, матур сүзләрне бик күп әйткән ишеткәне бар. Ә менә син үзең аннан иң зур алган нинди сабак дип уйлыйсың? Менә Венера хатын диюгә исеңә килеп төшә нинди? Менә минем бит инде халык алдына чыгып таныласы килде име, җырлыйсы килде. Венера хатынга мин рәхмәтле ни өчен? Ул миңа э, киртәләр куймыйдыр, менә монда барма, монда җырлама, укырга кирәк. Ну әйтәдер инде, укырга кирәк, укырга кирәк дип. Ну тик шулай да укып кына мин без менә 26 кеше укырга кердек э, институтка. Без укып чыктык 21 кешеме.

Сине әзрәк теге ламай теләр бит, әзрәк ватырга Тавыш туры килер иде. Бәл, Әйе. бәлки сине үзгәртергә теләрләр Менә шуны иде. бәлки мин теләмәгәнмендер. Бу Шулай дөрес, иттереп, әйе. Ха, иттереп авызын Ул ача. син түгел бит инде, ул син түгел. Моннан бит авылга чыгып җырла инде безнең авылга кайтып, әйме? Нишләгән болар авызын бирүләр? Ишеткәннәр булыр. Бирешмәгәнсең син. Юк, юк.
Бәлки шул сынау иттереп шул кирәк булгандыр менә. Кирәк, менә урау юллар шулай бит. Менә шул мин уже икенче курста укыганда минем беренче сольный концертны куйдым мин филармониядә. Мин таныштым Илфак Шихабов белән. Мин Илфак абыйга шул хәтле рәхмәтле. Ул мине үзе белән мине сәхнәгә чыгаручы Илфак Шихабов. Мин шулай дип әйтәм әле бүтән җирдә дә. Илфак абый безгә сәхнә серләрен ул күп өйрәтте ул. Сәхнәгә чыгу, сәхнә серләрен түгел, сәхнә юлына сәхнәгә менү юлларын күрсәтүче Илфак Шихов дип әйтәм мин. Анда мин генә түгел, анда Рифат Зарипов, Ризат Рамазановлар, Алмаз Мирзаянов, мин, э, без күп идек.
Әле дә менә шулай искә алабыз, чыннан да. Менә искиткеч шул шәхесләр.
беренче сорауыгызга җавап бирә алдыммы? Искиткеч булды, Вадим, рәхмәт бик зур. Кара әле, Уңышсыз Вадим, булып мин калды. менә хәтерлим, син бит инде сәхнәгә чыкканнан соң да син инде танылган идең. Вадим Захаров идең. Син чыкканда Мин бер мәртәбә дә хәтерләмим алкышларга күмелмәгән чагыңа. Хәтерләмим. Булган микән андый чак, мин белмим. Менә э, һәр вакытта сине ничектер җылы кабул итәләрде. Бер елмаясың син, син артыгын кыланмыйсың да кебек. Шундый тиз кабул итте сине халык. Но шул ук вакытта вакыты-вакыты белән син ничектер авыл хуҗалыгына, каядыр тәрәзәләр эшләдеңме соң әле син бер арада булды инде мине ниндидер бер тапшыруда әле син хәтерлисеңме килгән идең эшмәкәр буларак чакырган идек без сине эшләп йөрдең син бу бит инде һаман сине теге этәргән ничек килеп чыкты ул хәл менә мине шушы укыган вакытта тнв каналында бит тапшырулар барадыр э, Җиде йолдыз дигәнме? Әйе, әйе.
Э, ниндидер тапшыру. Бар иде, бар иде, иә.
Хит-парад, ул бик гадел хит-парад иде ул вакытларда. Э, мин анда беренче урын алдым. Әнкә башлары дигән җыр иде бу. Анда ике көн концерт булды. Башта шул концертны гына телевизордан күрсәтәләр. И миндә шуны сәхнәдән кертми, кертми кул чабып чаптылар миңа. Мин шуны истә калды. И теге менә концертны оештыручылар да була бит инде, төрле бәйрәм оештыручылар. И анда шулар мине күреп, Игел чакыра башладылар инде менә шулай. Ул хәзер миннән сорыйлар, теге син күпме акча бирәдер инде менә, күпме акча тыгадыр инде үзеңә. Каян килсен инде миндә ул вакытта акчаларны ягында. Менә шул инде күрә белгән кешеләргә мин чыннан да рәхмәтле ул вакытта. Бу аерым кешеләр инде. Аннары бер теге хаман нәрсәдер җитмәгән сыман институттан тәмамландым, тормыш корып җибәрдем. Хаман теге җырлар яздырам инде, бәлки үз өстендә эшләмидер, ничектер булып чыкмаган шикелле була башлады теге. Мин әйтәм, нәрсә кирәк инде миңа, туктам әйтәм, бүтән өлкәгә китеп карга. Мысын инде диеп, аннары соң бер без дус малай белән ни эшли башлады авылда ни эшмәкәрлек буенча. Аннары аның мин әйтәм, буны барыбер шушы мине сәхнә үзенә генә тартадыр инде теге җырлыйсы килә, җырлыйсы килә. Шулай иттереп туда-сюда җыри-җыри Менә ничә ел, уналты. Унбиш елмы, унбиш, уналты ел менә шулай арлы-бирле йөрүдә булдым инде мин теге. Югыйсә, икенче курста инде син үзеңнең концертыңа куйган булгансың. Әйе, ну мин шуннан бирле мин Казанда бер елны да куймыйча калмадым концертымны. Икешәр көндә куйган еллар бар ие. Син сәхнәгә чыкканда, әлбәттә, син аерылып тора идең бөтен-бөтен башка кешедән. Бер кешегә ошамаган, бер кешегә ошарга тырышмаган, үзеннән әллә кем ясарга тырышмаган кеше бит инде син. Гомумән алганда, без гомумән бу тапшыруга чакырырга уйлашканда да кемне чакырабыз дип, без менә уйлаштык. Хәзерге заманда менә бу ясалмалык заманында социаль челтәрләр, бөтен кеше үзеннән ничектер яхшырак күп ясарга тырыша. Ниндидер виртуаль өстәмә тормыш алып барган кебек. Анда ул бер төрле, тормышта бер төрле. кеше бер төрле фасад тота бер төрле яши һәм бөтенләй бер шундый үзгәрә ниндидер фильтрлар маскалар нәрсәләр заманында син ничек шушылай булып кала алдың һәм э, кыен э, биреләме сиңа миңа
ышан үземдә ышаныч җитмәгән иде дип уйлыйм мин башта э, һаман теге бер җиргә барасың не получается монда кереп карыйсың не получается шуңа күрә Хәзер бармы соң инде ул ышаныч? Миндә үземдә ышаныч бар хәзер. Ә нәрсә булышты сиңа менә хәзер шушындый нәрсә алып килде Кайчан? хәзерге Менә өч ел элек популяр?
просто өйдә утырам, кич шул телефон шалтырый. Шалтырата Айрат Ильясов. М, мгм. Вадим ди, әйдә күрешеп алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә. Комиссиягә киләм ди, адресыңны әйтә әле ди. Килде, чыктым өйдән, сөйләшеп баш сөйләшеп торабыз инде. Синең бит ди, әйдә җырларың ди, муеннан бит инде анда. Әйе Икеме, үчме инде, диск әйе, чыккан. әйе. Тамашачы да ярата инде сине, ди. Ничек концертлар белән йөрергә таба түгел ди. Мин, әй, барак, мәйтәм, халык килми, мәйтәм, ха, шоу кирәк, мәйтәм. Шулай сөйләшеп киттек, ха, бөтен кешегә. Монда сальто, мин әйтәм, монда фонтан кирәк, монда, мәйтәм, төтен, утлар, Әйе, әйе, әйе. сикерә, пәри туе кирәк шул, мәйтәм. Миңа ки- Мин әйтәм алай, булдыра алам. мин әйтәм, Үзеңне мин- яхшыртырга Әй, кирәк, мин әйтәм, ябыгырга мин сикәм кирәк булдым, анда мин һәм әйтәм, мин- башкасы. Мин как я считаю, Вадим ди. Давай болай итәбез ди. Әйдә ди, мин сиңа программа язам ди. Аха. Шоу түгел дип, концерт дип куябыз ди, и халык киләчәк ди. Мин Эче әйтәм, юк белән. инде, айрак мин тагын нәрсә булмый инде дип, шулай сөйләшеп куйган да, килә дип, шунда кул бирешеп, эшләдегез? Без аны шул көнне сөйләштек тә, Айрат миңа сценарийларны әйтеп, менә шушы үзеңнең тормышта булган, шушы менә сезгә сөйләдем бит әле. Шуларның бөтенесен дә язып, нитеп, шуларны бер җырларның тәртибен төзеп, ике көн пирамида куйган шыгрым тулы. Айрат молодец, имә.
Әйе, Айрат, менә миңа Айрат, Айрат афәрин.
не Үсеп продюсер. икенче- Һәр кешегә бер Этәргеч шундый, биргән шикелле. һәр кешегә тормышында билгеле бер этапта шундый бер айрат кирәк. Этәреп Мин дә шулай җибәрә да торган дөрес, шулай иә. бит. Без менә быел да менә өченче ел рәттән шоу э, Айрат бу тоже Айваз Садыров белән алар яздылар быелгы программаны. Менә э, репетицияләр куеп, биш көн Казанны гөрләттек 12 концертлар залында.

Но минем хыяллар тормышка ашмый калмый, конечно, ансы да бар. Но кирәгеннән алда әйтәм бит, менә бу бит күптән була Сайбер. Минем белән сәхнә укыган сәхнәгә чыккан кешеләр күптән инде популяр җырчылар булып бит инде артистлар булып. Ә ни өчен шушы үз-үзеңә ышаныч җитмәде дип уйлыйсың син? Ә кем белгән инде? Ну, сине бит гел мактыйлар иде инде. Мактауны мин гомумән кабул итә алмыйм, мин аны командага. Ышанмыйм мин ул мактауга. Мин ышанмыйм да, юк, ышанмыйм да түгел. Юк, инде нәрсәдер бирми инде, алга таба этәргеч бирми. Әйе, менә. Ә нәрсә бирә сиңа үз-үзеңә ышаныч менә шушы? Мин мин әйтимме, менә бу айратның килеп менә шушы эшләр китүнең дә төп сәбәпчесе аның минем әнидер дип уйлыйм мин. Әни киткәч, Әни үлгәннән соң мин шул хәтле беткән төшенкелеккә бирелеп, тоже мин бик авыр кичердем мин аны. Кичердем дип әйтү ул дөрес тә түгелдер. Гомерлек яра.
Э, гомерлек инде ул минем белән калган, ул минем белән үзем киткәнче үзем белән булачак инде ул. Э, менә мин миннән көләләр инде, нәрсә сөйлисең син дип. Миңа әни белән булышып ятадыр дип уйлыйм мин. Әле дә шушы биш көн концертларны куерга. Вообще мин шул только шул ни. Ә синең әниең белән элемтә бик тыгыз ди, мә, теге бик ни. Ну, әни малае иде. Әни малае.
Юк, әйтәләр бит, менә син кемгә күбрәк ошаган, әтигәме, әнигәме? Син... Ну, мин шоу буенча, гәүдә төзелеше буенча да әнигә ошаган дип әйтәләр. Йөз, йөздә генә әнигә ошаган характер минем әнинеке микән, белмим дә, ну, кыскасы бик авыр булды инде менә шул менә шул мин уйлыйм әни генә булышып ята алыр миңа дип кайбер кешегә әйтсәң ты уже ана әйтүнең мәгънәсе дә юк инде ну барыбер ты кайвакытта сөйлисе килә ич инде әйтеп куясы килә менә бу миңа әни җибәргән бәхетдер инде дип и нәрсә сөйлисең соң син дип ну үз башыннан күчермәгән кеше аны тоймаган кеше аны аңлый алмый инде ул

Ә, Әлбәттә, яшьли киткән бигрәк үкенечле ничектер, бик иртә киткән кебек. Теге Шулай шул, менә, шушы күрмәгән кебек, син шушы бәхетне биш көн э, концертлар залында булуыңны менә күрмәгән шуны, кебек. шуны, шуны күрсә бигрәк әйбәт булыр иде дип уйлап, менә Күрә. шун- шунысы Күрә. алган.
Үзен күреп ята. Но мин дә шуңа ышанам, Иә, күреп иә, ята иә, дип иә. ышанам. Менә шул ук вакытта э, интервьюлар биргән вакытта вакытта да еш кына әйтәсең, менә әти беркайчан да мине мактаганы булмады. Менә беркайчан да әйтмәде. Менә ул интервьюларны ул бит карый инде, барыбер карамый түгел, кеше үз баласын карый. Аннан соң караганнан соң э, мактарга өлгермәдеме Ул әле? аны миңа әйтмәскә кушты инде бүтән. Ә, шулай дип әйтмә дип әйтте инде сиңа. Төрле кеше төрлечә аңлый бит инде. Ул аны аңлый нәрсә өчен алай иттереп. Әй, Минем инде әйткәнне. борчылып баласы өчен. Мин дә, минем дә ни өчен шулай дип әйткәнне аңлыйм. Мин бит инде аны гаепләп әйтмим. Гаеп ничек бар, ул Ә, бит читтән килеп әйтүче кешеләр бар инде менә, менә синең малаең сине шулай дип әйтә дип. инде. Аны Аны Юк, алай өйрәтмәгән инде түгел, без алардан. аннан түгел. Юк, Аны ул бит- чынлыктан менә аны мин бит- уйлыйм, минем минем дә шулай молодец дип әйткәннәр Добро- мин хәтерләмим. Доброжелательләр бар шул инде ул. Э, Юк, минем үзенә әйтәсем килә, менә өйрәтмәгән шул инде. килеп әйткәннән соң кайчагында кайберәүләр була бит шулай әйтә башлаган, бәлки булгандыр дип. Ну, менә мин дә хәтерләмим, миңа ни булдырасың, э, молодец дип әйткән. Мин юк андый сүзләрне Юкмы сезнең Безнең дә кызлар? поколениега шулай э, Шулай татарларда шулай инде ул. Татарларда. Потому что аларга әйтмәгәннәр, алар белмиләр. Вадим, бит Безгә дә син шулай. башыннан ук тапшыруның әйттең, ышаныч юк, юк, юк, юк, аннары син әйттең шундый бер җөмлә, Хәзер мин үземә ышанам дидең. Э. Менә кайсы моментта булды ул менә шулай. Мин хәзер үземә ышанам. Все. Менә баш миенә шушы айрат белән сөешкәннән соң. Айрат. Шул концертлардан. Э, без бер төркем булдырдык. Менә шулар миңа кил әйтеп килделәр. Вадим, була. Все. Ничә яшисең ул вакытта? Ничә яшисең? 3 ел элек. 3 ел элек кенә әле бу.
Ничә яшисең хәзер?
39.
Эш 36 булган инде. Әйе. Менә ышаныч туды Вадим кешенең. була. Мәктәп айрат билет сатыламы? Сатыла дим. Әйе. Менә шушыны Заманда. шулай иттереп сөйлисең, халык Ага. көлә, көлә. Значит, шулай була. Шунда аңлаган инде син үзеңне офигенный мужик икәнен.
Кызлар, менә ул бит шаккаткыч. Ме- Сәхнәгә карыйсың, нәрсә генә эшләми кешеләр шаккатыр өчен чыннан да үзләреннән сикереп чыгалар нәрсә генә тырышмыйлар ул чыннан да сәхнә бәлки шуны таләп тә итәдер инде без бит башка илләрнекендә федераль каналлардан да карыйбыз ә вадимның минем өчен ул ниндидер үзенә бер күрә уникум ул бит чыккач та теге кешеләр бит инде бөтен бөтенесе бер төрлерәк үзен тота вадим ничек бар Һәм еллар узу белән ул ничектер үзгәрми кебек. Менә монда килгәч тә безнең э, монда э, кызлар әзрәк кенә э, уны әйтәбез, рәтлибез дигәч, пудраны юк, миңа кирәк түгел. Ул һәр нәрсә ул үзенә тугры булып кала ничектер. Бирешми. Бирешми. Бирешми. Минем иң яратмаган әйберем ясалмалык. Менә син моны бик еш әйтәсең. Мин яратмыйм ясалмалыкны. Мин яратмыйм минем белән спорить итүне һәм нәрсәдер, нәрсәдер доказывать итүләрен миңа. Синеңчә булсын бөтенесе дә. Ә, син шулай Минемчә генә әйткәнсең түгел, икән, но- все. Юк, о, минемчә генә түгел, барыбер ни- к- к- колак саласың бит инде, кешене тыңлыйсың барыбер. Әйе. Ну, бәхәсләшмә. Ну, бәхәсләшмә.
И, менә мин әйтәм икән, шушындый төсле ул, менә бу. Менә бу, кара дип. Менә бу кара. Менә бу кара. Димәк, ул кызыл кара. Әйтмә серый дип аңа.
Менә шу. Менә социаль челтәрләрдә дә кешеләр бит инде үзеннән яхшырак булырга тырыша, чынлыкта. Барыбер сәхнәнең үзенең законнары бар. Кешеләр э, менә бу ясылмалык законнарына ияләшә кебек. Ничек син шушы дулкынга алмыйсың? Мин күргәнем бар трендлар, син биепләр аласың теге Миңа аны тренд хәзер биюләрен. төркемдәге кызлар әйтә инде. Тага Әйдә, башлады. Вадим Борис, пожалуйста, шуны эшлигән менә әйбәт зайдет, зайдет димез, Зайдет, зайдет, зайдетме, зайдет. Залетит. залетитме? Очып китә. Шуны, Короче, шуны инде. Ие. Шуңа шуңа күрә генә кирәк булган өчен генә эшләнгән. Синең теләк түгел бу, име? Кирәк булган өчен эшләнгән эш кенә инде ул. А туктагыз әле, ә бер заманы бит мин ишеттем, Вадим Захаров имештер ябыгырга җыена икән. Нәрсәдер эшли ул анда, ашамыймы, әллә спорт белән шөгыльләнә, булдымы андый чор? Мин 3 ел элек 143 кило идем. Ә хәзер күпме?
112.
О!
Субханалла.
Гүлча Бигали молодец, бу зур хезмәт. Ә ничек, ничек Вадим шулай э, ябыгып булмый? Дөресен әйтимме?
Әйе, 3 килога ябыгасың бар. Моя плесецкая әйткән бит, не жрать дигән. Әйе, менә авызыңны ябып куясың да. Әйе, әйе. Э, только шул гына. Да, шул гына булыша да, эх. Ябыгыр өчен арак эчмәскә кирәк. Юк, чынлап әйтәм. Юк, мин ишеткәнем бар андый кеше, шулай дип әйткәннәр. Юк, арак сыгы закускасын сибертәдер. Юк, ну бөтенләй ишмәскә кирәк, ага. Кызык булды.
Не рекомендуем, советуем. Менә не. Ну, барыбер мин үземне әйтәм бит, кулга алдым дип. Кулга алмыйча булмыйдыр уже. Ул миңа калса син сәламәтлек өчен Сәламәтлек ябылырга өчен мөмкин. болай. Әйе, Ә инде. теге ябык булсын өчен, Әйе. кемгәдер ошар өчен Артист Вадим ябык булырга тырыша тиеш. тырыша Юк, тегендә юк. күз Аны алдыма болай да китерә яраталар алмыйм. еще булмаса да. Мине Ну, шул син бик киштә матур, Вадим. Бер Субханалла. алай димә инде. Менә Күз кара, тимәсен, социаль күз тимәсен. челтәрләр ул бит инде шундый мәйданчык, анда кешеләрнең менә шушы идеаль картинасын яраталар. Ә синең син шундый натураль, син бит блогер дип әйтергә була. Сине актив карап баралар һәм син актив алып барасың моны. Син гомумән анда актив алып бара башлавыңның сәбәпчесе кем? Шул да элегедә баягы кызлармы, я булмаса үзең аңлыйсыңмы бу синең концертларыңны алып барып сиңа Аңлашыла, ул әз генә менә шул миңа кереп киткәч тирәнрәк инде. Барыбер шуны шул системада эшләгән, төркемдә эшләгән кызлар да гына әйтәләр инде менә шулай иттереп куйыйк әле, болай иттереп языйк әле дип инде барыбер дә теге
Безме күпме кирәк? Безме күпме кирәктер дип. Яңа медиа. Сиңа димәк, моның өчен кирәк түгел, э, телевидениегә барырга. Синең җанатарларың инде монда утыралар бөтенесе. Син э. турыдан туры аларга мәгълүматны җиткерә аласың. Э, ә җырларыңны менә сайлаган вакытта син уйлыйсыңмы, ә бу минем җанатарларга ошамаячак дип уйлыйсыңмы? Я булмаса Мин кешегә ошасын дип бер вакытта җыр язган юк. Ул менә композиторлар, авторлар җибәрәләр җырныйме? Гел җибәреп торалар инде алар көнгә ул унар килергә мөмкин. Шулай уйме?
Киле, әле монда килгәндә генә менә мин җәяү килдем моннан. Бер кварт өч өч җыр җибәрделәр шул арада гына. Берәрсе бармы соң нормально? Юк. Юк.
Юк име? Җырны күп үпкәлиләр, күбесе ничә менә аныкын җырлыйсың, менә минеке нәрсәсе белән ошамый. Ну, мен әйтәм, ошамый, Все.
Аны ну тыңлап җөр бер өч көн диләр. Юк инде ул беренче. Мин әйтәм ул җыр беренче нотасын аның ишетәсең дә, ул уже синең ул аны тоемлау бик кирәк җырчы кешегә дип уйлыйм мин. Мин гел әйтәм аны, репертуарны сайлый белергә кирәк аны. Э, менә шул беренче нотасына ошаса ошый ул ошамаса юк ул синең җырың түгел менә фирза раби әйтә бит мин аны шигырьне бер укыйм җыр язылса языла язылмаса мин шигырьгә бүтән аламыйм дип шул минем дә ничектер шулай шикелле бу минем фикерем киң кеше өчен теге җавап бирә алмыйм может кеше өчәр дүртәр көн бер атна тыңлап йөридер Халыкка ошар микән бу дип уйлап йөридер. Шулай да. Ә башта сүзләргә карыйсыңмы иг- или көйгәме? Ә ул уже тәңгәл килергә Әйе, тиеш ул. алар тоташырга Аны- тиеш. Мин дә шулай дип бөтенесе. Әйе, ул бер-берсенә ятмаса ул уже Аһа. әйтәм бит ул шамый икән, шамый инде. ул. Башка кеше башкаруында бармы бу җыр? Ул җырлый мәсәлән, син аңлыйсың, ул синеке түгел, бу бит минеке, иптәш дип. Андый Кызыгып алай- караган алай дип җырлар. әйткән җырлар бар. әйе. Бардыр инде. Алай Барып, дип сугышып, әйткән шул җырлар җырны бар. Менә алып. бу җыр миңа нишләп эләкмәде микән диеп, Ә, э, ие, ие, ие. ни бар. Теге авторлар бит язгач алар хат күп кешегә җибәрәләр бер юлы. Иә, иә. Аһа. Эх, мен әйтәм, тыңлап соңрак да интернет тормаган вакыт Е, була. е, е, е, е. Яңадан тыңлыйсың да, язасың да, мен әйтәм, алдылармы, алдылар. Ә, алдылар. Э, хә, ул синеке Золош. булган. Әйе, шундый. Менә шундый ниләр Салават булган алар. Зәкиевичның э, җырларын бит инде син шулай ук башкарасың хәзер, име? Башка, башка кешенекеләрне дә Менә аласың.
Салават абыйның миңа шул бер быел программага да алдым бер җырын үзе җырламый, әрәм булып ята. Әйе. Үзе дә каршы килми инде ул, җырлагыз ди, ну сорап җырлагыз ди. Сорап, үзеннән сорап, аның рөхсәте белән авторларыннан инде рөхсәт сорап әлбәттә. Э, шулай иттереп быел тагын бер җырын Салават абыйның программага керттек. Узган елы мин Шәфкать туташы дигән җырын керткән идем аның. Ул безнең э, ни белән туры киләдер ие, теге безнең анда больница юлларын таптадым дигән бер өлеш бар ие, һәм шуннан соң э, Яхшы бәйләнеп китә. Әйе, шул шуңа бәйләп җибәрергә безгә шул җыр кирәк ие, ул шуның өчен җырланды. Быел? Э, быел бер мәхәббәт турында бер җыры. Вадим, менә бу Салават Закиевич дигәннән, бар бит шундый үрләр, син менә шундый үрләргә җиткәч, үзеңә ниндидер бер җиңү яулаган кебек. Э, безнең э, буын кешеләренә, минемчә, әле сезнең буын кешеләренә дә шулайдыр, имеш, сезнең безнең буын. Саат Зәкич ул бит инде безнең теге тере легенда кебек, ул ниндидер югары бер биеклектә, аның шундый пьедестал, анда инде ул бронированный шундый урында тора инде, име? Һәм ул синең белән бергә концертлар оештыра башлады. Менә сине беренче чакыргач, нинди хисләр булды? Хис-тойгылар, нәрсәләр уйладың? Менә яшерен батырын түгел инде, кечкенәдән безнең өчен Салават абый гына җырчы иде бит инде. Шул инде бердәнбер.
Миңа шундый тәкъдим булды, оештыручылар тарафыннан Салават белән бергә концерт оештыру Уфада. дигән тәкъдим булды да э, мен әйтәм салават абый каршы булмаса мин каршы түгел дип әйттем дигән инде салават абый да риза булган а сезне чакырдылар икегезне бергә оештыручылар шулай э, оештырдылар да и уфада булды бу хәл булды беренче уңышлы узды ул бик уңышлы узды ул без аны һәм казанда да үткәрергә уйлаган идек безнең килеп чыкмады э, ул ну Буладыр инде ул. Андый зур зал юк әлегә Казанда. Бар, залда, залда эш хикмәт залда түгел. Минем үземнең концертым куелган иде якында арада. Э, һәм уже менә шул концерттан соң уже көз көне менә сентябрь аенда буласы концертлар мин әйтәм мин уйладым теге халык инде хаман хаман мен әйтәм күрдек бит инде бардык бит инде диеп э, монда дөресен әйтеп сөйләшәбез ичендә әйе без монда бардык э, шулай сөйләшәбез шулай диеп уйларлар диеп мин әйтмәдем инде Алар аннары соң Әнвәр белән куйдылармы Казанда? Шул булды. Әле Вадим концертлардан соң да менә синең алга таба, минемчә, мин бик теләп бар идем. Андый концертка Уфада да аннары Салават абый җыйды күп артистларны, ул Уфа арена зур Бусто районында концерт, туган көн концерты булды аның. 10 январь көнне булды ул. Ә безнең уже минем мин дә чакырулы идем, но безнең уже ике көн онысы 9-10 гыйнвар, январның үземнең концертлары, өстәмә концертлары бу. Мин анда бара алмадым инде. Рөстәм Закиров кунак булып килгәне, халык арасыннан сәхнәгә чыгып, Рөстәм абый әле әйтте, Вадим ди, 20 соңгы 25 ел эчендә Салават Закишны үз туган көнен Уфага үткәрергә җибәреп, аның туган көнендә Казанда концерт куйган җырчы юк әле. Әйе шул. Әйе шул туган көне бит. Әйе, әйе, чыннан да. Аның унысы туган көне. Әйе, әйе, әйе. Ә нинди менә үзеңнең хисләр булды соң ул сине чакыргач? Башта бераз гына барыбер бит инде ул син аның белән күпме ел сәхнәдә очрашкансыңдыр инде 100 мәртәбә. Ну барыбер факт, факт булып кала бит. Аның бөтен җырларын беләсең инде сен. Тарих, ул бит инде тарих. Мин аның күбрәк элеккеге җырларын беләм. Әйе, элеккеге, әйе, шулар турында әйтәм. Әйе, элеккеге җырларын беләм. Менә шул 96 еллар, 95, менә шул еллар, матур җырлар. Әлбәттә, мин ул не булды, без аны теге Видеога да яздырдык ул концертны, мәйтәм калсын, истәлек булып дип инде. Бөтен кешегә дә, бөтен җырчыга да тәтеми бит инде, барыбер дә ул андый бәхет. Ә син тагын кемнең белән шулай теләр идең?
Мин гомер уйламаган идем, әйтәм бит, ике кеше бер концерт куярмын дип алай. Ул бит инде чыннан да шаккаткыч. Мин аны күргәч, шулай ук шаккаттым, әйтәм, беркайчан да уйламас идем менә бу ике кеше нәрсә берләштерде икән дип күптән сорыйсым килеп йөри иде шушы концертны һәм уфада казанда да түгел бит әле ну уфага уфа башкортстан тамашачылары алар шулай ук алар бик жылы безнең безнең яктагы тамашачылар белән алар бик аерыла анда ничектер җиңелрәк кабул итәләр кебек ихласрак гадирәк менә шундый ул кадәр таләпчән түгел анда әйме Салават абый инде чыкты да сәхнәгә, мин сезгә Вадим Захаровны алып килдем дип шулай халык ни итеп каршы алды инде. Әйбәт матур булды инде. Теге мактанып та әйтәмдер инде, күбесе мактанасы да килә бит. Вадим булган әйберне, мондый әйберне инде мактанышы мөмкин түгел. Әле э, Салават абый белән бергә концерт оештырган башка кешене сез беләсезме? Мин Бар, бар, андый, аның студентлары белән

Ялкаулыктан да түгелдер инде ул. Үзеңне кабул итәсең.
Теге Ничек менә бар? берәр нинди выступление ошама, ошамады дигән. Үземне үзеңдә сүгәм андый инде, фикер- фикер. үземне сүгәм. Мин канәгать. Ну, өстендә Менә эшләмисең. фикер үзгәрә. Син белән телефоннан да Ә, сөйләшкәндә ә. сөйләшеп алдык, әйме? Ә, ә. Ничектер менә берничә ел элек фикер бүтән төрле булса, уже менә 5-6 ел узган, икенче төрле менә ни уйлыйм мин. Теге Нәрсәләр мәсәлән?
канәгать кеше мин үзем бик канәгатьтер дип уйлыйм. Әйе. Уйлыйм инде мин.
Ну шул вакытта үземнән канәгать тә түгел шикелле. Мин э, тавыш яздыручы Илдарга да, Адилга да әйтәм инде, мәйтәм, Адил, мәйтәм, стенага карап җырлый алмыйм мин мәйтәм. Миңа халык кирәк. Кемдер апа шулай дия торган и. Энергиясен кешене Әйе, аны- алар алар. Биреп булмый.
Вадим ди, менә бу җыр теге анда бит инде студияда бит языласың, Әйе, барлык вакыт ну, ну, ну, ну. үз- үз нитә. И- Иркен дип әйтәм инде теге сәхнәгә чыгып 3 минут Җырлыйсың бит инде бер җыр. Әйе. Мин ни итә алмыйм, то биреп бетерә алмыйм мин җырны менә яздырганда. Вадим, җыйды? ука нарысың теге кешегә тыңлатасың да, нишләп менә бу җырын болайрак иттереп борып җибәрмә? Мин әйтәм, яздыра алмыйм мин, мин әйтәм, мин җырлый алмыйм аны. А, Шуңа күрә миңа халык алдына чыгып җырлау ул икенче. Аларның Ну, энергиясен Әйе, тыңлыйсың. менә шул теге ү- үземнән канәгать түгел дигәннән генә әйтәм инде, мин менә шул җ- нәрсәлән шушы җырны тыңлаган очракта да, менә шулай булса, Әйбәт репласы булган бит инде бу, дип тә куям инде. Вадим, ә менә безнең тапшыру 30, 40, 50 дип атала, әйме? Без э, гомумән 20 яшьлекләр хакында да сөйләшеп алабыз, 60 яшьлекләр хакында да. Менә син әгәр дә 20 яшьлек Вадимга хәзер бер киңәшләр әйтеп булса, чөнки әйтик, э, проблема шул калырга мөмкин. Гомумән без тапшыруда үзебез өчен шуны ачтык. Бер үк Тема, бер үк ситуация төрле яшьтә төрле күзлектән карала. Менә 20 яшьтә үзеңә нәрсә дип әйтер идең? Ни нәрсәләрдә ялгышкан булгансың икән син? Искә төшерсәң, менә бу ялгыш фикер булган икән, хәзер мин аны аңлыйм дип, мәсәлән. Я булмаса, бу дөрес булган икән, юкка борчылганмын дип, мәсәлән. Менә хәзерге акылым булып шул яшькә кайтсам, 20 яшькә.
Мин әйтер идем, мин әйтәм, мин ул уку йортына укырга бармыйм дип.

Мин... Ә, ә белеп булмый ничек дөресрәк, әйме? Ә 30, 30 яшькә нәрсә әйтер идең? 30 яшьлек Вадимга. Хәзер бит инде 30 яшьлек Вадимга мин әйтер идем, Вадим, яшәр өчен генә аша, ашау өчен яшәмә диеп, менә шул вакытларга әйләнеп кайтсак, ул таптаган больница юлларыннан, ул э, галәмәтләр булып бетте инде ул, ярар ансысы. Менә самолет көтеп тора, нигә? Очырга кирәк Төмәнгә. Түбәнгә чыгарга кирәк, Байрам барамы аэропортка? Эләктереп алды, нәрсәдер, мин әйтәм, или мин хәм әйтәм, РКБдан узып барам, мин әйтәм, или мин хәм әйтәм, монда керәм, или уже шулай кат авыртам, мин әйтәм, или мин самолетта үләрем, мин әйтәм, наверное. Ә тегендә уже бармый калырга да ярамый, анда да көтәләр уже. Сойлау. Менә нишләргә? Нишләдең? Бетәр, бәлки узар дигән булсам, узмаган булган булыр и. Китим Кердең дә. Мәркабыйга?
Әйе, анда мине реанимациядә ике көн яткырып, Китү эчләрне дә. тишеп, анда Нәрсә? Ә нәрсә булган? Желчный что ли? Менә Бигрәк. ни җыел, Бу- җыелган шундый жидкостьны нәрсә- нәрсәләр шундый үземә ни әзрәк инде, Вадим, әйтәм, давай кулга ал, дип, синең Әле аңлап та бу алырга кирәк бит ул э, синең ни генә мускул гына шулай аламы, э, йөрәкме, башка җирме белеп булмый. Ул бит бер генә көн булмаган ул да аннары уже Бик. авыртып йөргәндер инде ул. Күңелебез йөргән инде ул аның Авыртып җөргәнне мин обезболивающий кадатадыр инде, шулай тыршып китәдер инде. Түмәндәгеләр нәрсә диде? Ах, падай.
Кемдер үпкәләде. Ну, ничек дисең?
Оештыручылар бар бит Зато син инде. исән калдың, Әйе. Алмагаш.
Ну, монда Ярар, бит инде- икенче юлы менә Бардым, ничек аңламый иттереп да килерсең шул. дигән кешеләр дә булгалады. Икенче Аңламаган юлы ничек кешеләр бар. килергә менә. Ансы да бар бит әле аның. Бардыңмы соң Түбәнгә аннары?
Юк, инде ул бит концерт янында. Безнең монда м, э, тапшыруда без 40 яшьлекләр еш килә, чөнки безнең буын кешеләре, менә миңа аеруча ул шундый кызык, 40 яшьне без бит аерым бер, белмим, 30 яшькә ул кадәр борчылалар микән? Минем үз борчылуларым булды бугай, ну 40 яшьтә ул ниндидер теге урта э, яшь кризисы белән дә бәйләнә, ниндидер 40 яшь үзенең шундый сүзе, ниндидер безгә басым ясыймысың 40 яшькә җиткәнче теге бу булырга тиеш дигән ниндидер уйлар бар. Менә син 40 яшькә нинди хисләр белән киләсең? Нәрсәләр буенча син канәгать, ә нәрсәләр буенча әле менә бу 50 гә кадәр без бит инде хәзер, Вадим, син күз алдыңа китерәсеңме? Без бит 50 гә китәбез инде хәзер. Миңа минем бер бик якын ни, Вадим, тебе уже 50, скоро. Вадим, шуның хәтле кешеләргә ышанма дип әйтер идем менә. Әле дә. Әле дә. Әле дә. Бик кат ничәп шулай ышанасың син, ышанырга ниятлек бар.

Мин үзем бик хисле кеше. Мәсәлән, шундый бер матур теге мин кайбер вакытта син шүгәрдер дип әйтәм, матур агач менә, например, аңа ничек сокланмый була инде. Ул бит менә мин артык үземне э, шул артык хислерәктер дип уйлыйм менә. Суны әзрәк туктатырга туктатырга кирәк. Син артык хисле булмасаң, син Вадим Захаров буласыңмы соң, Вадим? Булмый. Ул бит табигатьтән бирелгән. Син Мондый. 40 яшькә керәсең бер дигән гаиләң белән. Син Аллага шөкер. өч кыз әтисе. Син җәннәткә инде. Әйе, тукта. Бер- Миңа шулай да тебе обеспечен дару- нәрсә дә әле, Әйе, Нурай, дару- Нурай, Нурай, да. да, да, да, да, да. Мин әйтәм, сез мине җибәрмәкче буласыздар. Әле ул мәктәп өчен баланы аякка бастырырга кирәк, Әйе. үстерә кирәк. Кечкенәсенә А, хәзер кү- э, күпме булды инде?

Һәм мин аны балаларыма бирергә теләр идем, дигән ниндидер.
Тыңлый белергә кирәк. Кешене ишетә белергә, кешенең яхшы ягын күрә белергә кирәк. Менә кайвакыт очрашасың теге берәр кеше белән. Ә мин сезне шул вакытта күргән идем. Сез мондыйрак идегез дип. Мм. Әйтәм, син кешенең Нигә яхшы әйтә? ягын күрә бел. Әйе. Мм. Анам әйтәм, начар Нигә ягын. әйтергә аны Әйтәм, имә? Аны килеп именно әйтергә Әйе. кирәк. Нигә әйтә.
әйтергә инде аны имә? Әйтергә Дус- кирәк.
Белгәнсең, күргәнсең. Дус шул егет егет нәрсә.
минем.
Гел миңа әйтә иде инде. Менә сиңа күпме начарлыклар эшләде, һаман син аның яхшы ягы бар дип әйтәсең дип инде. Ник мин әйтәм, ничек инде аның бит инде яхшы ягы да бар. Ул бит инде начар түгел, ул бит инде барыбер ул кеше белән аралашасың син кай- кайсыдыр вакыт. тында үзеңнең гомереңне. Ну беренче итеп булмый инде. Кешенең теге нәрсәдер эшләячәген, эшләмәячәген син белә алмыйсың берничек тә. Үзгәрә бит кеше. Әйе. Шуның кебек. Менә шул шундый хәлләр. Балаларга шуны бирәсең килә синең төп төп сыйфат. Гади булып калырга, үзгәрмәскә. Но шул вакытта алданмаска. Алданмаска.
Бер кат Бер сорау булмаска. бирим әле, Вадим, сорыйсы килә. Менә кара, син ясалмалыкны яратмыйсың, име? Хәзер бит инде хатын-кызлар тырышалар үзләрен өстендә, име? Ирен, без түгел, без андый нигә кермибез. Без Алар әле иреннәрен кабарталар, теге без ул битләрен кадәр ясыйлар.
булдыклы Менә түгелбез. беренчедән синең хатының бар, им, һәм өч кызың бар. Син шундый хатын-кызлар дөньясында яшисең, Зөфия име? апа, Вот чё ты, как ты им разрешать будешь? тышкы чибәрлек ясалмалык турында бармый бит сүз. Ә нәрсә?

Менә әз, әз генә бе- бе- яны Ага. ясалмага да кирәктер. бит. Ну, Әйе. Кешенең дә бит төрлесе бар. Әйе.
Менә Вадим кара шундый сүз бар име, сәхнәдә чын ташлар, чын бриллиантлар ялтырамый име, ә теге бижутерия, стразалар шундый очсыз диләр, алар сәхнәдә ялтырыйлар, ул күренәләр алар. Менә син әйттең дә, әз генә кирәктер ул теге Иҗатта, имеш сәхнәдә шундый шундый әйберләр. Мәче шундыйны гына кабул итәсең, име, теге сәхнәдә. Ә тормышта син сразу сизәсеңме кешенең ясалма икәнен? Конечно, сизәм инде.
Прям менә шулай карыйсың да, бер карыйсың да сизәсеңме? Сразу сизәм.
Сизелә бит. Кыныч кеше син. Тем более татар эстрадасында син кем кемне күтен ялаган күреп торабыз. Да. Ой. Җенем сими минем алай бер менә шулай. Уже утыра башлам. Ай, дип кызы

Хәмдүр апа бик сәхнәдән дә әйтеп атты әле әмерсендә, чабада кайтарып йөрүчеләр дип. Ну шул ук вакытта сиңа каршы да әйткән кешене яратмыйсың син теге. Каршы әйткән кешене яратмыйм. Мин дөрес булсам, менә ул миңа, менә минеке дөрес, ә аныкы дөрес түгел, ну ул аны доказывать итте, что аныкы дөрес. Но мин беләм, что минеке дөрес.

Бу уңышсызлыклар инде арта теге җитәрлек булды дисең, алар сиңа чыннан да ярдәм иткән, бүген Аллага шөкер синең тормышың. Ә алга таба сине нәрсә куркыта? Менә 50 яшь турында сөйләшәбез бит инде алга таба. Син нәрсәләрдән үзеңә читләтергә Венера, син менә шундый сораулар бирәсеңме? Әйе.
Әлеге сорауга дөрес җавап юк. Аның өчен уйланырга кирәк. Менә син аны Яраткан от души менә яраткан син диеп торган кешеләрне югалтудан. Менә бер тапкыр шулай берне кичерәсең, име? Менә мин әнинең китүен беләм, мин мин андый хәсрәтне бүтән кичерә алмавым шикелле менә. Ул э, ни күтәрә алмаслык сынау кирәк түгел. Менә шундый әйбердән куркам менә реально. Күп ни э, сөйләшергә дә куркам менә. Шундый с- ниндидер бер связь бардыр шикелле. Кайбер кешеләр бит барыбер менә Мгм. любой нәрсә әйтеп ычкындырырга может. Ә мин аһ, монда бит туктам әйтәм, Алла бабай, нәрсә дияр микән менә теге. Зөһрә апа, мына бик хөрмәттәм мин Шәрифуллина. Ул безгә әйтер, Вадим, әйберең булса да, булган әйбереңне бар минем дип әйтмә. Юкта дип әйтмә. Мин шул яклы. Күбрәк. Менә шул шушы ничә ел, 20 елга якын, быел 19 ел буламы инде. Каек иҗат итү дәверендә барыбер күпмедер никадәр кайгышландык, ниндидер гыйбрәт алдык, кемнәндер үрнәк алдык, кемнәрдер кемнеңдер аның кирәкмәгән кешеләрдә шулай кирәк булгандыр. Бүгенгә син канәгать, 40 яшькә канәгать булып керәсең. Әлбәттә канәгать, мин бөтен гомерем бар, мин матур яшим, миңа ну ты менә шул эх шул вакытта шулай эшләгән булсам дигән әйберләр бар ул бар инде ул һәрбер кешенең күңелендә бардыр инде ничек булмасын инде менә мин әйтәм бит мин әни дә мин эх шул вакытта мин әйтәм болай булган булса үкенечле бар ул шуңа күрә мин күпме вакыт узды ике өч ел мартта була әле шулай гына имә илле җиде яшь ия әнигә илле яшь быел алтмыш яшь тулган була егерме биш ноль биш егерме биш

Дөньяга гомумән карашыңы үзгәрткән өч шәхес, йә булмаса өч китап, йә фильм, йә вакыйга. Бәлки берешәрне әйтеп чыгырсың. Бәлки инде вакыйгалар тормышка Истә калган. истә калган.
Спонтанлыгын әйтә алмыйм инде болай. Ни, Кайсы менә шул, шул, шул дип инде. Тормышка карашың үзгә... Әйдә бер-ике кешене генә искә төшер, н- тормышка карашың үзгәрткән кешеләр. Әниең, Венера апа бит инде менә борып җибәргән Әйе. юлны юлга күреп Әйе.
нитеп, бу егет урамда йөрергә тиеш Әйе, түгел дип. Марина апа, әниең има. Әйе. Вот, алар шулай дип те атап була инде. Мине бит Илфа теге ага конкурсларга да кычкырып, бөтен җиргә әти кочкырып. йөртте. Миңа ул Мм. әти бит инде ул Мгм, Әти әти. зур ул- роль уйнаган э, инде. Ул бик зур роль Әйе. уйнады, әлбәттә. Ул Әйе, әйе. иремә дә монда конкурска барасы булса, ул тотып алып китәдер. Ә. Миңа бит авылдан барырга кирәк әле ул район белән. Качан да районга барып җитәргә кирәк, анык. Ул бит аны училищедан алып киткән. Документлар төяп, ике Үзе ел. йөрткән, сүгәсе булса Аннары тагын кире сүккән. Казанга алып килгән Венера апа янына институтка. Күпме Ул яхшы, ышанган күпме инде кешеләр малаена, булган дип синең карый.
Ну, ул тормышыңда? ышаныч булган, ничә Ышаныч булмасын. булган инде малаена, иә. Һәм Шундый хәзер- җитди кеше булгач, нишләп инде миннән Әйбәт бала туган бит инде, минем улым бит инде, ул минем горурлыгым булырга тиеш дип ул ышанган. Ә ул концертлардан соң нәрсә дип әйтә сиңа менә? Ул концертка алып барасыңдыр бит инде син аны. Исеме яңгырый бит.
Захар. Юк, инде менә шул түгел, ул бит күрә. Мин э, мин гафу итегез, Вадимга кебек кул чапкан тамашачыны күргәнем юк. Аңа менә болай чабалар, менә болай. Һәм сызгыралар, апалар сызгыра, апалар сызгыра. Билләхи, менә мин үзем 100 мәртәбә сәхнәдән сизгәнем бар әле, сәхнәдән гадәттә алай сизмисең. Безнең әти белән алай тирән ниләргә кереп китеп алай сөйләшеп утырган сөйләшкән юк. Бәлки әле 50 яшькә кадәр менә шушы эшләрне эшләп бетерәсе бардыр шулай бит. Кызганыч. Әллә инде сораулар бирермен дигән идем. Вообще мәхәббәт тарихын сорармын дигән идем. 30, 40 50. Шәһәр үзәгендә сан түгел мәгънә мөһим авторы компаниясе үзенчәлекле объектлар булдыра. Бу, шәһәребезнең әһәмиятле урыннарындагы дүрт югары класслы клуб йорты, Петербургская урамында, Астрономическая урамында һәм Бишбалта бистәсендәге Большая урамында. Авторы, һәрчак детальләргә зур игътибар.
30, 40, 50. Вадим, безнең тапшыруны э, тәмамлар алдыннан мөмкинме без синнән шундый бер җыр сорасак? Менә синең төрле тормышның төрле мизгелләре була бит, әйме? Э, һәм машинада үзең генә калганда бәлки җырлап җибәрә торган берәр шундый җырың бармы синең? Кунак килгәндә, кунак киткәндә дип әйтәм, концертта минем, ягъни концертта да һәрбер концерт саен бер концерт беткәндә, халык таралганда, әйм әйтәм, безнең авылда шундый җыр җырлыйлар, бер кенә куплет дип җырлап күрсәтәм, шуны гына

Ай җырларсың дип җырлап куйган. Лайк Зин, рәхмәт зур. Мине сагынганда шалтыратыгыз җырлашып. Рәхмәт сиңа ихласлыгың өчен, нурың өчен, барыбызны монда студиябызда җылытуың өчен тамашачылар да әлеге җылылыкны, нурны тойганнардыр дип ышанасы килә. Алга таба да синең иҗат, нәрсә дип әйтеләре, иҗат чишмәң саекмасын гына түгел, менә шушы Тоемлавыңны югалтма, дөньяны тоемлавыңны, иҗатыңны тоемлавыңны, кешеләрне тоемлавыңны югалтма һәм бөтен эшләгән эшләрең сиңа искитмәле күп ләззәт хисләр китерсен. Эй, рәхмәт. Менә һәрбер концерттан соң Аллага шөкер, мин теләгәнчә булды. Вадим, молодец!